Id-dlam tal-lejl, id-dawl tal-qamar, id-dawl tax-xemx, id-dlam tad-dell, id-dlam tal-jien, id-dawl tal-jang. Id-dawl tas-sebħ, Id-dlam tal-għabex. Id-dawl u d-dlam, l-abjad u l-iswed. Iċ-ċar u l-iskur, il-kjaroskuro fil-pittura. U Alla firet id-dawl mid-dlam, u d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. Għal żmien twil fl-istorja tal-bniedem, meta tinżel ix-xemx u jroxx id-dlam, ma kien jibqa' xejn ħlief is-satra tal-lejl. Kullum kien dlam ċappa. Dlam taqtgħu b'sikkina. Imma mal-medda taż-żmien, skoprejna kif indawlu l-lejl. Kif nagħmlu? id-dawl fid-dlam. Anton Buttigieg għandu poeżija ħelwa dwar anġlu ħelu li tilef it-triq tiegħu lejn il-ġenna u bla ma jaf kif sab ruħu fit-toroq ta' Malta. Hu jdur mat-toroq beda jinnota li kollha msemmijin għal xi qaddis. U bejn u bejn ruħu qal, hawn qiegħed qrib id-dar tiegħi, il-ġenna. U veru, għanna ħabta naraw kif namlu u t-toroq norbtuhom ma xi qaddis. Ħu mit-toroq tal-Belt Valletta. Triq San Zakkarija, Triq San Pawl, Triq San Turzola, Triq San Biagju, Triq Santa Luċija, tliet kwarti tal-qaddisin, Il-Belt Valletta qegħdin. Bil-qaddisin Barra t-toroq għandna n-niċeċ u l-belt mimlija statwi u niċeċ. Ma' kull kantuniera b'kollox hawn madwar xi design. Għal San Pawl, għal San Turrokku, għal San Mikil Arkanġlu, għad-Duluri, għal Madonna tal-Ġilju, Għal San Ġużepp, biss biss hemm xi 21 niċċa għall-Madonna tal-Karmnu. Imma għaliex għandna dan niċċeċ kollha l-belt? Ir-raġunijiet huma erba'. Il-fidi. L-istatwi tal-qaddisin huma espressjoni ta' fidi u devozzjoni. Ġieli ta' Ċiniċċa ssib iskrizzjoni li tgħid li kull min jgħid talba quddiemhom tingħatalu indulġenza. L-arti. In-niċeċ huma xogħlijiet artistiċi li jsebbħu t-toroq. L-artisti, Maltin u barranin, li ħadmu l-istatwi, il-pitturi u l-borduri elaborati tan-niċeċ ħafna drabi ntesew. Punt ta' referenza. Minbarra l-fidi u l-arti, in-niċeċ kienu punt ta' referenza. Fi żmien meta bosta Maltin kienu illitterati, in-niċeċ kienu jservu bħala direzzjoni. Peress li ħafna minnhom qegħdin fil-kantuniera, jekk rid tkun taf fejn joqgħod it-tali, kienu jgħidulek dur man-niċċa ta' San Pawl jew ikser mal-Madonna tal-Karmnu u imxi sar-raba' bieb. Dawl fid-dlam. Taħt in-niċċa aktarx ikun hemm vażun għall-fjuri friski u xi xemgħa jew tnejn. Qabel ma beda l-elettriku, in-niċeċ u l-istatwi kellhom sehem soċjali importanti ħafna. Meta jaqa' dlam, in-niċeċ kienu jdawlu t-toroq. Bħalma llum iddawwel it-toroq tal-belt in-Notte Bianca.

Allura se niċċelebraw dan l-anniversarju bi briju kbir. Eh, li nixtieq ngħid huwa li ħaninżlu ħafna li naħa tisfel tal-belt id-darba, ġifieri għandna eh, teżor bħal Musan Tirmu, eh, se jinfetaħ l-ewwel darba b'xejn dak li jkun jista' jidħol, se jkun hemm event ġo fih ukoll fejn se jkollna fost l-aqwa bands Maltin bil-backdrop tal-knisja li hemm ġo Pjazza Darmi, imma din naħa sa tkun mimlija, ġifieri ring road sa tkun magħluqa se jkollna drifting fit-toroq, Għandna l-Kappella tal-Maddalena li se tinfetaħ ukoll għall-ewwel darba l-Notte Bianca, l-MCC, il-pjazza ta' quddiemu se jsir l-opening, jiġifieri dak li jkun jista' jew jibda minn fuq u jimxi 'l isfel, isegwi d-dawl u jara fejn hemm l-affarijiet illi sa jistorduh bil-maġija għax il-ħin kollu hemm xi ħaġa, hemm ħafna affarijiet fit-toroq dis-sena, ddeċidejna li niċċelebraw l-għaxar anniversarju b'ħafna u ħafna affarijiet improvizzati, interattivi, se jkun hemm mumenti fejn se ntellgħu n-nies fuq il-palk għax hemm karaoke stage li qed insejħulu karaoke ta' veru għax mhux karaoke u bil-magna, tara l-affarijiet bil-magna u ddoqq bil-magna, imma se tkanta ma' band kif dejjem in-nies iħobbu jimmaġinaw fix-shower. Se jkantaw ma' full band u l-artisti jgħinuhom ikantaw. Hemm ukoll ċelebrazzjoni kbira Pjazza San Ġorġ b'animaturi u b'personalitajiet li kull siegħa se jkunu qed jagħmlu xi ħaġa. L-idea li niċċelebraw dan l-anniversarju tal-akbar event kulturali fil-belt u l-iktar wieħed maħbub tal-Maltin hija li jkun hemm ħafna briju fit-toroq eh, u illi anke ninvolvu n-nies mill-belt fejn għandna proġett eżempju ta' komunità fejn se niħdmu fil-Kamrata, dehħlin l-artisti bil-puppets u inti minn barra se tara puppets ħerġin mid-djar tan-nies qed jagħmlu konverżazzjoni ispirata mill-konverżazzjonijiet li jkollhom il-Beltin minn fuq il-gallariji. Jiġifieri ħdimna wkoll mal-komunità imma l-idea tibqa' li bejn arti, kultura, ikel, entertainment, inti se tkun il-ħin kollu qed tara xi ħaġa jew qed tisma' xi ħaġa jew qed tapprezza xi forma ta' arti illi s-soltu ma tarax jew dakinhar se tara b'mod esplossiv, differenti. Ħa jkun hemm bandli fit-toroq, jiġifieri għandna ħafna ħafna affarijiet. Ovvjament nissuġġerixxi li biex issegwu l-programm sew, Informaw naqraw ruħkom fuq il-website u fuq l-app għandna app ukoll li tista' tagħżel tajt isma' dirri timmur nara fakkarni meti u tgħidlek. Sa jkun hawn ħafna sajnix fit-toroq u d-dawl bil-festuni, jiġifieri aħna min-naħa tagħna kollox qed jiġi preparat hemm fuq mitt ruħ li qed jaħdmu minn wara l-kwinti.

Kull filgħaxija, kif ma lagħbex tnin u tmut saħħet il-jum, jiġi Majsi bis-sellum u jixgħelli taħt it-tieqa fanal ċkejken li tal-lejl itaffi d-dieqa. Saħħti wkoll qed inħossha tmut kuljum. Iżda msejkna l-poeżija kull filgħaxija dlonk tixxabbat mas-sellum u ġo qalbi tixgħel naqra ta' fanal illi jtaffi ftit id-dieqa sa ma jmut ta' ħajti l-fdal. Alla ħares ma kienx Majsi li jagħmel ftit tad-dija u ma' Majsi Alla ħares ma kinitx il-poeżija.

Laqgħet nitkellmu id-dawl fid-dlam. Ħamorru biex niltaqgħu ma' Karmenu Xikluna, ilu sagristan il-Birgu 26 sena u responsabbli għax-xemat u l-fjakkoli kollha li jsiru għal Birgu by Candlelight. Karmenu? Aw, itħollaw.
Kif aħna? Mux ħazi, mux ħazi. Aw, għaddej bix-xogħol, donna. Iva, qed nagħmlu naqra fjakkoli Għall-Birgu Fest. Kemm il-waħda tagħmel, Karl? Bejn wieħed u xi 800 nagħmlu. Madwar is-swar u l-pjazez, il-pjazza mat-toroq. Kemm iddum biex tagħmilha? 800. Iddum u għax eh, di proċess jieħu fit-tul. Da mhux se bil-mass production da naqra naqra għandek in-nar huwa inemnem Għax ma tistax tagħmel nhar jaqbad ħafna. X'għandek ġewwa? Biċċiet ta' xemgħa? Biċċiet ta' xemgħa.
Eħe, biċċiet ta' xemgħa. Forsi ma jkunx intużaw. Ekku, biċċiet ta' xemgħa li ma jintużawx, imbagħad billi rrid kwantità nixxi l-blokok tax-xemgħa, nkissirhom. Mbagħad bħal dan.
U għaw tiġi tiżvoga. Ekku, u ħosni kalma u għek. Naqbat il-bicċi ta' xema, mhm. fimt, u nitfa nħalli l-proċessi dub bil-mod. Tajjeb, mela, ix-xema qed idub xaxa xi stabilizet. Nara ħafna bottijiet. Inqatta l-bottijiet għax bott twil mhm. eh, indunajt li x-xema tifga. Meta jkun twil hekk, allura naqta' l-bott biex jiġi daqshekk. Għandi l-qis tal-bott, kemm irrid naqta' nissikkaħ. Tajtu u dan huwa l-proċess tal-bott, però dan mhux biżejjed, irid imur sajd ieħor fejn taqqab il-bott. Biex? Biex il-ftila żomm li dritta. Mela l-omm lesti il-bott. Għas-sadattant għandek ix-xema qed iddub bil-mod. All right, nilħaq nagħmel dal-proċess. Mela, naqta' l-ftila, għandi qis ta' ftila, għax dan huwa għax hawn ftejjel taż-żejt u ftejjel tax-xema. Biex importanti li ftejjel tkun tax-xema. Eżatt.
U importanti l-sodisfazzjon tiegħek li x-xema il-fjakkola tibqa' taqbad sal-aħħar naqra. Mhm. Inqabbad l-abra jekk. Biex nagħmel hekk, biex il-proċess tagħha tmur ġox-xemgħa. Nitfagħha, nerriqha, ngħidulha. U da għalija huwa importanti biċċa xogħol tajba biex il-prodott joħroġ sewwa.
Issa s-sor biex xemgħa l-ura il-fila taqbad, le? Issa.
U ndindilhom hawn u nħallihom jifsħu bil-mod. Issa nħalliha dritta u l-proċess tagħha meta tkun lesta ara tibqalek wifqa. Dan huwa l-proċess tal-ftila. Issa għandi l-qies Biex inqattagħhom biex jiġu l-ftejjel ta' għal kull bott. Xogħol tal-paċenzja u xogħol ta' bil-modda, dan m'hemmx production. It-temperatura tax-xemgħa trid tkun xi temperatura partikolari? Le, le xejn anzi, l-importanti n-nar jien it-temperatura tan-nar ikun bil-mod. Kemm għax inkella tnemnem dak l-importanti ara. Kważi l-duħħal laqas tħiereġ ara, laqas tinduna. Għax jekk ikun qawwi ħafna x-xemgħa tinħaraq. Tinħaraq, titlef il-materjal minnha, tifga kull maw.
U ma jkunx tajjeb għax nassumi. Il-kappellan ma jħoġ pjaċir. Mela, biex il-prodott jerġa' joħroġ li nkun sodisfatt, Nagħmel naqra passapella mal-ftila bi żgur ma titgħawidlix. Tħobb id-dettalli int, Għan Donnoku? U jiġu kollha hekk ara. Sewwa. Waħda wara l-oħra. U dan biex il-ftila tkun tista' tibqa' wieqfa meta tkun qed tinħaraq ix-xamgħa. Ekku. Allura l-passapella ma tiqpax. Miġrilha xejn. Le? Xejn. Tibqa' l fuq hekk. Hekk hekk tibqa' l fuq.
Issa, meta l-lesti kwantità minnhom hekk, nagħmel biċċa ħadida hawnhekk biex il-ftila żomm li dritta. Sewwa.
Alright.
U nibda bil-proċess nitfa' naqra naqra. Mhm.
Tajjeb, il-ħadida qed iżżomm il Ekku. Ftila ftila dritta ra. Wakki jien ix-xema nipprova nitfa fuq il-ftila nerġa'. Biex terġa' xarraba.
Biex terġa' xarraba u tieħu hekk.
Issa.
Għaliex qed titfa' ftit f'kull waħda? Ara, biex imbagħad jien il-proċess tagħha jiġi hekk. Eh, kesħet. Ra, kesħet tara. Imbagħad meta tiksaħ. Qed nistenna li ddum iżjed biex taqgħad ix-xema terġa'. Mela ma lajta għatta. Kemm iddum hekk waħda ta' dak id-daqs fjakkola? Għandek erba' sigħat ħamsa. Erba' sigħat ħamsa. M'hemm xi teknika ġifieri kif tista' żommha Għaddejja.
Għaddejja għal aktar. L-aktar tkabbar. Sewa.
Tkabbar.
Speċi għandi. Tikber fid-daqs.
Tikber fid-daqs.
Mhm. Eżempju, għandi tat-tiġijiet. Mhm. Jużawhom li fit-tiġijiet dawn għamluhom joħdej il-knejjes ximkien. Mhm. Kelli kbar hawnhekk. Mbagħad għandieb bħal daw in-nies ikunu jixtiquhom kbar u ndaħħlu l-fjaħ kollha ġo fiha. Tiġi hekk. Nassumi daw tal-ħadid, ovvjament, ma sax nissom bidejk għax. Le, le, le, le, daw perikolużi. Eh. Perikolużi, għax da għandek isu misħunjali. Mhm. Alright, għat ma tista' tmissa l-fjak kollha qabel ma tiksa. Tajjeb.
U jien qatt ma naqbel li jkunu man-nies jew ikunu fuq xi ċint, tmiem għax perikolużi jkunu dawn.
U dan hu Karmenu li jdawwal il-Birgu kollu bil-Birgu by candlelight. Isma' tridx nifqu ftit u nipprova nagħmillek tnejjien u niffirmahomlok ħalli tkun tista' tgħid għal-li jmiss issa.

Karm, erba tiegħi lesti, issa nifirmaħħomlok wara, ġifieri fadallek 794 oħra. Lestu għam, ta, lestu għam. Ma grazzi ħafna. Grazzi.
Grazzi.
Badawwal dejjem il-birdi. Ejwa, ejwa.

Għadni ngħarrex bejn il-friegħi dak il-lejl li kiber miegħi. Għadni nfittex il-mogħdija fejn il-qamar rajtu jiddi fil-fulija. Għadni wieqaf qed nistenna ġewwa l-ġnien id-dawl jaqmin x'imkien.

pes pistilu. Mort naraba, mort nara. U dak huwa l-effett li tisma' l-lingwa Maltija bil-Franċiż, il-ktieb ta' Pierre J. Mejla dak il-lejl, dak l-lejl iħallik tajt. Dan kien eh, proġett li ħasem fil-fond ta' traduzzjoni. Ekku, kien wieħed fost ehm, il-proġetti li ġew finanzjati mill-iskema li saftitilu kien imexxi l-Kunsill ehm, u li tindirizza propju traduzzjoni ta' kitba kreattiva mill-Malti għal lingwa oħra. Eh, issa l-Konsil ħadem fuq aġġornament ta' dan il-fond ta' din l-iskema ta' Spreading Words U għadna kemm nedejna il-fond għat-traduzzjoni li issa qiegħed parti minn fond ieħor li huwa ġdid ukoll fost il-ħafna fondi li jimmexxija li huma mexxija mill-Kunsill, li huwa l-Cultural Export Fund. Barra l-informazzjoni li qed nassumi li hawn fond għandu ħin jagħlaq f'ċertu perjodu. Elaine, x'taħseb li huwa l-għan għal kittiba Maltin imma li x-xogħol tagħhom jiġi tradott? Ekku, permessa dan il-fond edin niftħu u l-awturi edin jiftħu bib għal swieq għal opportunitajiet barra minn Malta u ijat jajn biex il-kidba kreattiva bil-Malti u l-kidba edin nifmu ġifiri kem letteratura mela nitkellmu fuq poezija, fuq proza, kotba ta' referenza, eċċetera u anki pereżempju scripts ta' films bil-Malti, televiżjoni, drama, kitba kreattiva, dokumentarji kreattivi, eċċetera jiġu esportati għal barra minn Malta. Però l-awturi jridu jkunu għamlu x-xogħol tagħhom minn qabel u r-riċerka biex ikunu ċerti mela li dak ix-xogħol f'kuntest barrani bil-lingwa li se jiġi tradotta se jagħmel sens. Se jagħmel sens hekk hu.
Fil-fatt naħseb dak dak huwa l-aġġornament prinċipali li sar mill-verżjoni ta' qabel, enfasi akbar fuq ehm, fuq l-aspett internazzjonali fuq il-fatt li permezz tal-traduzzjoni, permezz tal-fatt li qegħdin jiġu tradotti għal dawn il-lingwi, qegħdin jaċċessaw swieq internazzjonali, swieq oħrajn. Dan ovvjament huwa parti minn fond ikbar mill-Cultural Export Fund. Għandek għandek tindirizza wkoll aspetti ta' travel, mela dak li jkun irid jivvjaġġa għal diversi raġunijiet u hemm l-għajnuna għal din ir-raġuni. Hemm ukoll presentation and touring, mela jekk inti tellajt xogħol artistiku tixtieq tieħdu barra minn Malta u titturja bih mela hemm lajnuna għal dak fuq dak il-livell, u mbagħad għandek ukoll it-traduzzjoni. Mela dan huwa wieħed minn tlieta li qegħdin jindirizzaw l-istrateġija li qiegħed jaħdem il-Kunsill fuqha, waħda mill-pilastri fil-fatt tal-istrateġija li hija l-internazzjonalizzazzjoni. Nassumi li ħaristu lura wkoll allura bil-ktieb ta' Pierre Mejla wkoll u rajtu l-effett x'kien. X'inhu l-effett immedjat, xi gwadann hemm, kemm għalina bħala Malta, kemm bħala Kunsill għall-awtur? Fil-fatt kien hemm, kienu bosta s'issa awturi, ċertu awturi ta' fama u Malta ta' ċertu importanza, qed nitkellmu fuq Pierre, qed nitkellmu fuq Claire Azzopardi, Emmanuel Mifsud, Norbert Bugeja, Trevor Zahra, dawn kollha bbenefikaw s'issa mill-iskema li kien hemm qabel Spreading Words. L-importanza hija li ovvjament meta qed tittraduċi qiegħed tiftaħ opportunitajiet oħra u naħseb waħda mill punti prinċipali li indirizza kienet propju din li permezz tiegħu l-awturi ehm, setgħu jivvjaġġaw, setgħu jmorru postijiet oħrajn, setgħu jagħmlu l-qari tagħhom eh, waqt festivals internazzjonali permezz tal-kitbi tradotti. u setgħu jieħdu xogħolhom f'postijiet oħrajn. Rajniha ssir, rajniha ssir b'awturi dawn l-awturi li benefikaw mill-iskema u qegħdin nittamaw li permezz ta' din l-inizjattiva nkomplu nżiduha u nkomplu dejjem iktar nindirizzaw il-possibilità ta' aċċess għal swieq internazzjonali.
Jien beħsibni nkompli naqra qabel ma jagħlaq il-fond, ħa nara.